Da ni am edrych ar raglen J2 Data sy'n rhan o becyn Just Too Easy yn y J2E. Um, felly dwi wedi mewn gofnodi hwb, dwi wedi clicio ar yr eicon J2E a wan dwi wedi cyrraedd y sgrin yma. Dwi'n wedi ddewis y, y teil J2 Data. Felly wnaeth o jit o data wedi agor, dwi'n gweld mae gennau bedwar opsiwn yn fan hyn. Dwi'n wedi ddewis y pedwerydd, sef database. Mae hwn yn becyn sy'n galluogi chi greu cronfeydd data llawn. Um, a wedyn mae hwn yn addas i ni dweud ar gyfer um, bendant o wylod cyfnod cyfnod dau ymlaen a mae o'n galluogi chi fod yn dweud i adeiladu cronfeydd data llawn, allwch chi ddewis y meisydd, mi allwch chi um, hel y data, cofnodi'r data, neu allwch chi ddefnyddio'r data yna wedyn, allwch chi drin y data er mwyn dod o hyd i batrymau, um, creu graffiau, uh, a wedyn defnyddio beth ydych chi wedi ganfod wedyn i, fel sbardun i dasg ychwanegol. Er enghraifft, sy'n ni'n gallu creu adroddiad, sy'n ni'n gallu creu llythyr yn sioledig ar y data da ni wedi drin, sy'n ni'n gallu creu prosiect green screen ella i gyflwyno'r data. So mae'r gwaith database neu'r cronfa ddata llawn yn mynd i fod yn waith dipyn mwy cynhwysfawr. Fel dych chi'n agor y dudalen rwan, dych chi'n mynd i lanio ar dudalen diffinio, ond cyn i ni gyrraedd y pwynt yma, mae'n bwysig bod plant yn ymwybodol o beth ydy cronfa ddata, pryd maen nhw'n defnyddio cronfeydd data, oherwydd maen nhw'n math o bethau da ni'n dueddol o gymryd yn ganiataol heb bod ni allan yn ymwybodol bod ni'n defnyddio cronfa ddata. Um, enghraifft perffaith hyn ydy os ydych chi'n defnyddio um, Google, fel enghraifft o'n, os ydych chi'n chwilio am rhywbeth ar Google, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n chwilio drwy gronfa data mwyaf byd, sef y we. yym sef be' 'di'r we 'di cronfa ddata llawn gwybodaeth yym llawn cofnodion fel 'dach chi'n chwilio am y wybodaeth yna drw ddefnyddio Google. Enghraifft arall ydi os 'dach chi'n defnyddio yym safle siopa debyg i Amazon ydwn ni 'dach chi'n chwilio am y cynnyrch 'dach chi isio be' 'dach chi'n neud 'dach chi'n chwilio cronfa ddata sy'n llawn miloedd ar filoedd, cannoedd, miliynau o bosib o o gynnyrch gwahanol. Yym a eto allwch chi wneud rhyw un fath o ymarferiad, dwi'n meddwl am un sydyn ŵan, catalog Argos, safle we Argos, be' 'di manteision? Wel drwy ddefnyddio'r safle we dwi'n gallu chwilio am y gair yym a wedyn dwi'n dod o hyd i'r cynnyrch yn syth, ond drwy ddefnyddio catalog, dwi'n gorau mynd i'r cefn, i'r index, dwi'n gorau dod o hyd i'r gair, dwi'n gorau ffeindio rhif y dudalen, wedyn dwi'n gorau ffeindio'r dudalen. Dyna'r broses manual o, o wneud y chwiliad. Be mae cronfa ddata'n galluogi ni wneud ydy, i, i, ydy gwneud pethau um, fel la, sef chwilio am wybodaeth, mae'n wneud o fymryn yn haws i ni. Felly'n bwysig bod ni'n gosod y cyd-destun yn gywir. Iawn, dwi 'di cyrraedd y dudalen gyntaf 'wan ar y dudal ar yr ar y gronfa ddata, a dudalen yma 'di'r dudalen diffinio. Be' 'dan ni'n neud yn y yy ar y pwynt yma ydi 'dan ni'n mynd i ddewis wan pa feysydd 'dan ni'n mynd i gasglu gwybodaeth yy amdanyn nhw. Dwi'n mynd i ddefnyddio enghraifft yym heddiw o yym gasglu gwybodaeth am chwaraewyr rygbi tîm Cymru. Felly y meysydd dwi isio i'w cofnodi, mae'n bwysig bod yn trafod hwn hefo'r plant hwn, beth di'r math o feysydd fysa'n gallu hel, neu pa wybodaeth fysa'n gallu ffeindio am chwaraewyr tîm rygbi Cymru. Un sy'n dod i, fe, i meddwl i'n syth bein ydi enw. Felly, dyn ni'n gallu ffeindio allan gyntaf o'n, beth di enw y chwaraewr. Sut fath o ddata di hwn Wel, da ni am drio mynd drwy ddipyn o'r, o'r rhestr yma. Testun ydy'r data yma, felly dwi'n wedi bod yn teipio enw y chwaraewr i mewn. Mae'r opsiwn yma unigryw. Ydy hwn yn unigryw? Be mae hyn yn golygu o'n eto? Mae hwn drafodaeth efallai efo plant sydd uh, efallai nghanol cyfnod lleol 2 neu teg at top cyfnod lleol 2. Ydy hwn yn ddata unigryw? Be ydy o? Ydy ffordd ddilysu'r data. Er enghraifft, ydw i'n gallu rhoi Lee Halfpenny i mewn ddwy waith? Wel, os ydw i 'di rhoi Lee Halfpenny i mewn un waith, os ydw i'n clicio ar y botwm unigryw 'ma 'wan, mi fyswn i'n cael neges i ddaetha i bo' fi ddim yn cael rhoid Lee Halfpenny i mewn ddwy waith. So mae'n ffordd, os liciwch chi, i sicrhau bod um, bod pobl ddim yn gwneud camgymeriad, y camgymeriad yna o fewnbynnu yr un data mewn ddwy waith. Felly enw, testun, unigryw. Mae'r blwch nesa wan, di ofyn, ydw i isio i wbath ymddangos yn fanna o flaen llaw? Dydw i ddim yn yr achos yma. Ddown ni nôl at hwn mewn eiliad. Ac unedau, dudwch bo fi yn mesur wbath, er enghraifft taldra, dwi'n mesur nhw'n centimedrau, mi fyswn i'n teipio cm i mewn yn fan hyn i ddeud beth ydy'r uned. Os does gen i ddim byd i ofyn, does gen i ddim uned, dwi'n diadal hwnna'n wag. Dar nesaf wan ta dwi'n di um, ddweud oed. So, data nesaf dwi'n di gasglu ydy oed. Oed yn rif, felly dwi'n di lawr i'r rhestr, dwi'n di ddewis rif. Eto ffordd o ddilysu'r data di hwn, yn hytrach na bod fi'n teipio 32 mewn geiriau, Os na, oni bai bod y data sy'n cael ei fewnbynnu yn, yn ddata sydd ar ffurf rhif, mae'r system yn mynd i wrthod o, mae'n mynd i ddeitha fi na dim ond rhif dwi'n cael defnyddio yn fan hyn. Unigryw, eto mae hwn yn drafodaeth efo disgyblion, ydy hwn yn ddata unigryw? Fysa ni'n gallu cael mwy nag un chwaraewr sy'n sy bimp ar hugen oed yn chwarae Gymru? Yr ateb ydy mi fysa ni, felly dydy hwn ddim yn unigryw. Nesa wan dwi'm di yym ofyn am safle. Ym mha safle ma'r chwaraewyr y ma'r chwaraewr yma yn chwara'? Felly o'r rhestr rwan mi allai adal hwn fel testun. Os fyswn i'n gadal hwn fel testun rwan ma' 'na broblam sy'n gallu codi er enghraifft t'od dudwch bo' ni'n trafod canolwr mi fysa rywun yy 'sa un person yn gallu mewnbynnu yr gair yna gan ddefnyddio p- yy prif lythyren Yr ail waith wrth i nhw fewnbynnu data am ganolwr arall, maen nhw... ell- ella bod nhw tro tro yna ddim yn defnyddio'r prif lythyren. So mae gennym ni canolwr efo prif lythyren, mae gennym ni ganolwr sydd heb pli- yy prif lythyren. Felly os dwi'n chwilio am wybodaeth am ganolwyr sy'n chwarae Gymru, dydy'r system, dydy'r chwiliad yna ddim yn mynd i fod yn ddilys gan bod un yn defnyddio y prif athryran, ac un ddim, so wrach na mond un allan o'r ddau yna fysa fo'n ffeindio, gan bod yr, yr gair wedi deipio yn wahanol. Felly ffordd i oresgyn y broblem yma ydy defnyddio rhestr. So allan o'r math ddata, dwi'n ddewis rhestr. Be ni'n chi weld yn syth bin rwan, mae'r rhestr diofyn yma, neu mae'r blwch diofyn yma wedi, wedi chwyddo, sy'n awgrymu fan bod fi angen llenwi rhywbeth o wybodaeth yn fan hyn. So beth allai'n neud ydy teipio enwau yr safleoedd i mewn yn fan hyn. Ac yn y blaen. So, dwi'n teipio'r holl um, safleoedd yn fan hyn. Wrth i fi fynd ati wedyn i fewn bynnu'r data, Mae yna rhyw fath o, o restr drop-down list yn ymddangos a dwi'n dewis o allan o'r rhestr. Mae'n ffordd o sicrhau bod yr bod na gysondeb yn ffordd mae hyn yn cael ei mewnbynnu. Er enghraifft, fel ni'n deud yna, mae bob canolwr bellach yn mynd i fod wedi cael ei sillafu yn defnyddio prif ythyren sy'n gwneud yr chwiliadau yn y pen draw yn, yn fwy cyson. So eto mae hwnna'n wbath yym i ga'l trafodaeth efo plant a hynna'n be' ma'r plant yn mynd yn bwysig ella gadal i nw neud y camgymeriada o ddewis testun yn ytrach na rhestyr er mwyn i chi allu sbarduno'r drafodaeth yma yym hefo nhw wedyn. Felly s- gwybodaeth et- yym ychwanegol taldra dwi wedi dweud bod hwn ar ffurf rhif a dwi'n mynd i fesur o mewn centimedrau. Mae yna un opsiwn yn fan hyn sydd ychydig bach yn ddryslyd. Bŵl ydy enw'r opsiwn yma. Mae hwn, um, mewn ffordd, mae bŵl yn cyfeirio at wbeth sydd hefo dau atab posib. Er enghraifft, ia neu na, cywir, anghywir, on, off, open, close, math o beth. So be fydd bŵl yn neud ydy mae fydd yn rhoi bocs i chi dicio, i ddeud os na ia di'r atab. Os na na di'r atab, fyddwch chi'n gadael y bocs yna'n wag. Um, a dwi'n trio meddwl am enghraifft sut hyn yn gweithio. So ni'n gallu gofyn y fan hyn o'n ta, um, oes gan y chwaraewr yma dros 50 cap? So sy'n gallu gofyn dros 50 cap. Bwl yn golygu fan fel ni'n dweud, tic i fe ia neu gadael wag os yna na di'r atab ac yn y blaen. So mae o Yr ffordd i chi ddod o hyd i wybodaeth sydd hefo dau ateb posib. Newch chi weld hwn yn cael ei ddefnyddio yn hwyrach mewn, mewn fideo gwahanol wedyn. Neith o'n gwneud bach mwy synwyr wedyn, dwi'n gobeithio. Felly jyst i edrych ar be, be da ni heb ddefnyddio fan hyn. So, test yn aml linell, mae hwnna'n eitha hunan esboniadwy. Um, os da chi eisiau mewnbynnu gwybodaeth ar ffurf brawddeg, paragraff, Um, dyna os ydych chi'n dewis yn, yn, yn yr achos yna. Math o arian, os ydych chi'n gwneud cron o ddata yn edrych ar wahanol ledydd, um, mi fysa chi'n gallu wedyn dynodi um, yr currency neu'r math arian sy'n cael ei ddefnyddio. Dyddiad yn golygu bod chi'n mewnbynnu data ar ffurf diwrnod, mis, blwyddyn. Llun sain a fideo, so hwn yn yn defnyddiol i ni, so felly dwi'n di gynnwys llun o'r chwaraewr. Um, a wedyn mae hwnna wedyn di gynnwys y data fydd llun dwi'n ffeindio yn y llun dwi'n allan i'w chlwytho i'r system. A wedyn e-bost, so mae hwn yn gofyn am gyfeiriad e-bost a wnaeth o ddim derbyn o'n i bai bod o'n wbath at wbath. um, ar y fath o'r rhif ffôn, mae hwn yn awgrymu bod fi'n mewn bynnu'r rhif ffôn. Eto, fyswn i'n methu teipio geiriau llythrenau mewn i fan hyn, fysa'r system yn gwrthod o. So dyna'r holl fath o ddata allwch chi i'w defnyddio. Felly, wnaethoch chi wedi creu'r rhestr yma, um, dach chi wedyn yn barod i fynd ati i gasglu y data. Felly, mae'r fideo nesa, os yw'ch edrych ar y fideo nesa, mae hwnna'n mynd i um, drafod y broses o gasglu'r data. Un peth dwi angen ei wneud yn fan hyn ar, ar y pwynt yma di arbed y gwaith. So'n wahanol i systemau fel Google ac Office 365 ac yn y blaen, sy'n arbed yn automatic. Mae rhaid i fi fynd yn ôl i'r ffordd hen ffasiwn yn fan hyn o glicio ar y, ar y dysg yma i arbed. Dwi'n mynd i'r enw i'r gwaith. Um, dwi'n mynd i alw hwn yn Team Rygbi Cymru. Felly nes dwi wedi arbed y gwaith um, ddewan yn barod eisiau mynd ymlaen i'r cam nesaf.